Ella eich bod chi'n un o'r miloedd sy'n dŵad yma i ymweld efo'r ardal ar gyfer Steddfod Llŷn ac Eifionydd, ond mae 'na fwy i Lŷn na cau yn Boduan. Dwi am ddangos chydig o hanes yr ardal i chi drwy ddefnyddio y dull draddodiadol o deithio, y bws rownd Pen Llŷn. Mae o ddrws i ddrws yn fenter gymunedol er budd pobl Llŷn, ond mynd â fi o fentra i fentra fyddan nhw heddiw. Dyma ni yn rhef orau Llŷn. Nefyn! Mae'r ffaith bod fama yn dref o gwbl yn dangos i phwysigrwydd hi yn yr Oesoedd Canol. Mewn cae yn Nefyn, nath Edward y Cynta gynnal gwledd i ddathlu lladd Llywelyn ein Llyw Olaf. Doedd y nan ddim yn gorad ar y pryd. Mae gan fama ddau gysylltiad efo Owain Glyndŵr hefyd. y cynta am iddo fo losgi'r lle i'r llawr yn ystod i wrthryfel, ac yn ail am a'i fforcw fyny Mynydd Nefyn gath y tŷ ha cynta ei losgi gan Meibion Glyndŵr. Tŵr Pen Bryn, lle da'i fusnesu. Fama fydda gwragedd yn dod i sbio am longau gwŷr estalwm, neu lle fysa pobl leol yn dod i gadw golwg am bysgodyn enwoca'r ardal, Penwaig. Mi oedd pysgota Penwaig yn ddiwydiant mawr yma am ganrifoedd. Mae rhai pobl dal i alw pobl Nefyn yn Benwaig Nefyn. Wel, un o'r pethau neisiau sy'n nhw'n gallu ddeud amdanyn nhw, rili. Os da chi isio dod i ddysgu mwy am yr ardal, dowch i fama, yr Amgueddfa. Mae gynnyn nhw gaffi a sgerbwd mewn cas gwydr. Wbath i bawb! Fel canolfan dysgu Cymraeg 'dan ni'n gwybod am y Nant heddiw, ond canolfan ddiwydiannol oedd hi ers talwm. Porth y Nant oedd enw'r lle 'ma bryd hynny, ac o 1861 ymlaen, y chwarel Iffain oedd yn cyflogi pobl y pentra. Mi oedd Nant, Llithfaen, Trefor ac ardal Nefyn yn rhan o'r un un diwydiant, ac mae'r hen bonciau i'w gweld yno o hyd. Mi fydda cerrig set o'r pen yma yn mynd ar strydoedd dinasoedd ar hyd a lled Prydain. A cofiwch am chwedlau'r nant hefyd, fel un trasig, Rhys a Meinir. Ar ddydd eu prodas, ath Meinir yn styc mewn coedan a marw. Eironig rili bod pobl yn prodi ma felly dydi? A mae'r lle wedi ei enwi ar ôl y brenin gwrth-eyrn ddaru ffoi yma rhag ei elynion. A sôn am ffoi. Pwll Eli, Pwll Alan, Pwll Gosau, Bwll Uffern. Ond dim mor uffernol o hynny 'ma chwaith. Fama mae pobl Pen Llŷn yn dŵad i gael night out, cael take away a neu negas. Fel tre marchnad datblygwr Pwll Eli, a mae'r maes yn llawn o stondina bob dim erchan. Mond bod 'na fwy o werthu casys ffôn a fêps na chaws ag anifeiliad na fuodd. a gwerthu anifeiliad roddodd yr enw i Stryd Moch i'm byd i neu fo locals. Mae'r marina a Plas Heli yn parhau cysylltiad y dre efo'r môr. Mi fuo 'na adeiladu llonga ar sgêl yma rhwng 1759 ac 1878. Mi fysa lot o Bwll Heli dal yn bwll heblaw am y cobia gafodd eu hadeiladu yn y bedwaredd ganrif ar bymthag i gadw'r llanw lle roedd o fod. sef y môr. Cyn hynny, mi oedd y dŵr yn dod i mewn dipyn pellach, a dyna pam mai Pen Lan ydy'r enw ar fan 'ma. A dyma adeilad hynna'r dre. Bryd hynny, yn maes parcio Asda rŵan, oedd y Pwll Heli a roddodd yr enw i'r dre. Biti bod 'na'm plac glas 'ma de. Ond, ma' 'na blac i Cynan, neu Albert Evans Jones, bardd ac archdderwydd enwog. Fan hyn gath o'i fagu. Mae'r Eisteddfod 'di bod yma ddwywaith o'r blaen, yn 1955 ac yn 1925, ac yn honno sefydlwyd Plaid Cymru. Ffîw. Ac er bod llond y dre 'ma o bybs, mae'r cyfarwyddwr yn deud bod gennym digon amser i fynd am beint, felly ymlaen â fi i'r lle nesa. Lle mae'r bus ma da? Mae Plas Glynneweddw yn oriel gelf a chaffi erbyn hyn, ond plasty yn perthyn i deulu stad Madryn oedd o wreiddiol, nes i ddyn o'r enw Solomon Andrews i brynu fo. Dyn busnes o Gaerdydd oedd o, a mi ddath i Bwllheli yn yr un wyth naw degau. Isio troi y lle yn rhyw fath o resort fatha Llandudno oedd o. Mi adeiladodd o dram rhwng Pwllheli a Llanbedrog 'fyd. Ond mi ath honna off y rêls yn diwadd. Fo drodd fan hyn yn oriel gelf, a Plas Gwyn y Weddw ydi oriel gelf hynna Cymru. Werth i chi bicio draw. Syr Love Jones Parry 'di hwn, un o deulu Madryn, a mi oedd o yn un o'r criw fuodd wrthi yn sefydlu y Wladfa ym Mhatagonia. Ei fam o oedd y weddw roddodd yr enw i'r plas 'ma, ac yn ol bob sôn, mae ei hysbryd hi yn dal i grwydro y grisia 'ma. Aberdaron Dirion Deg. Sut dwi 'di hafru. Dowch nôl am part two nes mlaen. Gai beint ŵan ta be?